Minto mwanyagete inga naende tiga tonyorane ango korasemania, na gotebania, na koinyorania, na koigekera ekegusii giaito chimbu, chingako, na oboroso, ng'aki twagachire, ng'aki twebegete, ng'aki tokwebeka, Ng'aki totagete abana baito bamenye? Ng'aki totagete naintwe buna abanto tomenye? Tomenye buna omosacha na omokungu, tomenye na omogaka na omong'ina, tomenye buna egesaku, naende tomenye na abainto baye bo- ba- abanto b'amakabe, abanto bamanyaine, abanto baanchaine, abanto bare abairi, abanto bare abaya. Minto mwanyagete inge ayakare gokorekana bono nay'ogokumia, tokare koigwa, Ekiagera ase gesaku giaito mang'ana buna aya tare gokwanerwa nonya amogaso, aa, amang'ana aya are gokwanerwa chingaki na ebiro biaye rioka. Naende eki nekero aa abanto bare goetigwa chinyangi chi'okorua obwana koba abanto abanene. Bono ayagotoikera, abaibori, moigwete ase moikaranse timotegererete abagaaka na abang'ina. Abana aba togokini bono korwa zero years mpaka thirty, emechando nero. Emechando nera yaretirwe na abasongo, emechando nera yaretirwe ne chinchera chia abanto abarabu, chinchera chitabwenereti ase chingako chia mwanyagetinge. Aa, intwe ekero okoibora omwana, igo kware komorenda nenchera echokire emanyekanete. Ekero akoiborwa onye nomomura, twaiririata ebiririato gete, gose bitano, Kera omonto omane omomura oiboirwe agwo, onye nenyaroka, biaire riato gose mbitato, kera omonto omanye nomonto oiboirwe agwo omonyu, omosubati, omo, omonyaroka. Bono, twaikire engaki totakamanyeti gose nki kegendererete ase eng'encho aa gochimotwa onye tori korenda abana boronge korwa nyomba obachoke. Obasege buna ebwenerete, obasege ekegusii, ebinto mbiraba biasarekire. Ebinto mbiraba kare koroka egesongo LGTBQ plus, one plus, ng'a LGBTQ one plus. Ng'a igo bado mbagendererete kora research ase ebinto ebi. Na ebinto ebi abaibori na abang'ina, abagaka, Ebinto ebio biatogosire ase ogochia ekanisa boriango gose amang'ana aye nobomaene, ase ogochia emesangereko boriango gose nobomaene, ase abanto baikara abana aba baito bachakire koreta embu etari gokwaneka ase ekegusii. Embu eye timanyeti nankonyeroka, ekero toraeire erieta erio erime erime LGBTQ eywo torekere erieta inkiri gokwanera. Ah, ritang'ani karamanya iga, gesa na gesa, rita tuoni chioka nchianya komenya mochibere goika eyemerwo, naende tokonyora tuoni ekominyoki tuoni ende, tokonyora heri ekorigia heri ende. Echi ne ching'iti ngokwanera. nechioro sana nabo, ng'ai rende inwe mwanyabanto mwaruete, ng'ai mwaruete, abana baito bare chicollege, chiuniversity, bare chihigh school, mpaka nonya primary, igo onyigwete, egento eki giatachire mpaka gusii ase totarengereretie, gose omosubati nabeke erong'i eh? eh? Ee, chinchera ngochenchi chire chianga mbuya. Lakini bono ng'ai okonyora omoiseke akorosia obosani na omoiseke onde, ng'a na abanto babwenerete kobera amo buna omosacha na omokungu? Ng'ai ogocha korusia omosae omomura agotarane omomura onde, buna bono nere omokungu oye? Mbinto ki ebi mogototebia? Mwanyagetie ngeminto. Abanto buna aba buya buya o ekero babwene banyoru iga igo babwenerete koimborwa, koimborwa yaani okomoaka otari korigereria nyuma, nki eki bono ase ase ase ekegusii giaito eh? Nki eki motagete goturutumbera egesaku LGBTQ. Ng'a el, lesbianism, egesongo, ntobwati rieta ria gento eke gusii. Lesbianism eye nomokungu konyuoma omokungu onde, gose konya kobera nomokungu onde, ng'a eki ninki bono? Ebinto ebi Nyasaye atongete iga abitongete ne chinchera chiaye. Ekegosoa na gosoka, ekekoragera na koragerigwa. Lakini tokonyara kobeka

Yaani omosacha na omokungu nabo bagosoana, lakini omokungu na omokungu ng'ai oyonde agosoe naende nki agosoe? Omosacha na omosacha ng'ai ogosoe naende nki ogosoe? Nki eke bono mogokora? Binto ebi mbibwenereti koigwekana ase chingako ching'encho chi'omogusii. Ekiagera tware korenda abana, ekero okwaroka okware gotebiwa buna naki obwenerete komenya buna omosacha. Gwatari nakio ekero ogosarwa, gwatari nakio obwenerete komenya buna omokungu. Bono aye osarire boronge, naye bwarogete boronge, mwanyorana, mwachaka egesaku. Bono aba mokare kogenda amo, chieri, eri na eri ki chiratonyorere abanto? Igo bono negesaku bono kia Mwanyabaanto totaete gosiria, gose ng'aki? Ekiagera abanto buna aba nkonyora bare abana. Ngasoma engaseti epresident gete ya East Africa egoteba ng'a abanto abwo nche nkobabwata mbasibe mpaka banyore abana manye kobasibora. Nabo nkomobwatesia minto mwanyagetinge chingaki chiaonchokire L. Yeminate lesbianism, rieta erinde ya ase ekegusii igo tingonyara kobaerera ase ekegusii ninki, lakini nomokungu na omokungu onde bakoenda amo. G. Gay, gay, gay na omosacha na omosacha onde bakoenda amo, naki gay rimin G emineti erinde LGT T T. nomosacha lakini ore omokungu, gose omokungu lakini ore omosacha, egesongo bakoroka transgender, abwo intwe ntwabwate, abanto abwo intwe ntwanya kobarora, timanyeti gose monyigwete, lakini mbaroo bono abana baino batagete ba are omomura lakini atagete abetwe esindani atware chimbu chiomokungu. Mbareo bono abamura batagete kobetwa chisindani batware chimbu chiobokungu. Mbareo abakungu batagete kobetwa chisindani batware chimbu chiobosacha. Bago fall under egento ekio baroka transgender. Transgender egento ekio nkebwati rieta riake gusii naende ntotageti getware. Mh. Aya, kuya, kuya agwo timanyeti ng'a ndakebeke ase ekegusii. Yaani echi ne chimbugete chimbe otamanyeti gose oyo nomosacha gose nomokungu ki agotaranchera. Nonya ne chianga akobeka tori komomanya bono are kuya. Mh, nabo bakoroka kuya. Igo omonto ateba ng'a you have a kuya character, omonto oyio ogotebia ring'ana ri, ri, ri, ririto. Yaani tori mosacha tori mokungu, chimbu chiao nchiri kororekana boronge, minto mwanyagetinge. Ase enogo tibi ase tokonoga omonwa oito, manya iga abanto mbare isiko agwo ense eye, gose ne chirobi bakabwate gose ne enengo bakabwate entambe, batagete gotosareria abana. Batagete kobaonchora ching'encho chiokorengereria. Eke buna egesaku na gotwara abanto, naki twanya gokwanera goyenyuomo igoro ya bono, eke ekebuete amasangi, eke ekebuete eitana ase enywe, eke ekebuete ebi bionsi ekiagera ekegocha gosaria egesaku pi aye. QI aerie emineti intersex. Intersex barabwo mbagatokire gusii. Intersex negento na hermaphrodites yaani omonto obwate chinsemo chionsi chio abwo nabo oraibore omwana egesii ekebe lakini ase omogusii omonto oywo enchera narenge are gotaterwa orendwa Naende nabwate ebiare gokora ne chirichuo chiaye ase omogusii, na, na nkorendwe arenge omonto oyio. Bono yaikire, tari oyio togokwanera. Igo bagokwanera oboleisi, obo lesbianism, obo gayism, obo transgender, obo queerness, ebi totatake ase egesaku gieto ki'omogusii. togosorora. Gokoigwa monto onge oyio ake ekoko, ake ekoko akwanerwe. Aa mwaretire abanto bagoteba na barabwo nabatetesi gose na abanto bagokwanera igoro ya obogima obuya yaani egesongo bakoroka human rights. Intwe omanyete eki mokoroka rights igo kiarenge ase chingako ne ching'encho. chi'omogusi kiagokina, kera omonto amanyire nana kiakoba, omogaka, omong'ina, aa, omwana omomura, omwana omoiseke, omosa, aba, obosae, mpaka enyomo, kera enyangi yabwate emeyega yaye, na kera omoyega ore gokoorera omoa, mpaka, mpaka omoyega bw'ogokwa, igo biachokire. Bono ebi mogochogani mokoreta bono, bigocha goonchora na abanto emetwe. nkorwara tore emetwe. Aba mogokora mokwerokana ah human rights egento getara getararokwa human right naende mokobeka erieta rigiya sana human right tiga kera aba human kemanye koba eright ekiara from African perspective egento gekorokwa human rights igo tware komera nakerokio ase obonto. obonyamwanyabanto. Lakini eke mogoteena human, rusia erieta human onye mogototebia about LGBTQ plus aaya. Korwa ase Enogo TV na abafuasi baito, gaki onye gokara oyomo obo naende gogotobwati. Rirorio nochie otige totobwati, ekiagera embwa eyio nembe, iga egotatore ekonyanyore egesaku, nochie obe na nechiro pi okare konyora ching'ani ing'aki ntochitageti. Gacha, abaibori baito, kwanera abana baino ka, kwana nyomba ekero bakorwa esukuru boria omwana naki arenge. Egento eki nkoreta gekare emechando especially. chisukuru echio oboraro, eh, amang'ana akare gokorekana oo, ekero okogenda gokwania omwana, kwaramanya naki amenyete, ebinto ebi ngotambokerigwe bire, naende mbakare oo bakare korwa nonya na enengo nonya na ebonyi, ing'e emorosie erinde tanya gokwana, ing'e erinde, naende bono manya iga, chingaki tore bono ne chinkong'u ase enengo, igo omwana Okorire university otabwati gento agokora oikaransete siko agwo nabo arache anyore akong'u ekero akonyora omonto akomanyete ng'a aye kabe boyfriend yane oyio nomomura otebete kabe boyfriend yane ebesa nere aa. Kwamanya konyora omonto oyo ochomane naye ase eng'encho ya confusion ogotatwara emeremo na nini osoire ebinto ebi. Echi ne chimbu Chimbe chimbu chintaka ekemwanyabanto, naende ntogochiganeria. Gaki korwa ase Enogo TV, igo tokobora iga, Eanche buna egesaku, ekonye, tatera, sega abana buya, abaibori. Igaa no emekono yasoereire, naende ekare gosoera chisukuru na abalimu mbakomanya. Igo bono obonchome nokorigia chinchera to omanye omwana oo omanye egekora na ekiagokora ekero are esukuru. Gaki etari eng'encho torachi gwanchera ntonya kogenderera koba rera kobatebia na kobasemia igoro ya chingako, ching'encho ne chimbu omogusia aranche korora. Echi chi'ogosabwa, yaya, nechimbe. Ase ogontegera mbuya mono, kanya kobate egento eki gekorwa subscription ase Enogo TV, tosemani ase obwanchani na ase chingako chi'omogusii. Oyo nomwalimu obi ino Nyambane. Mbuya mono.